Ha khensa ku va mi pfulele channel ya Matimba Emmanuel Male YouTube channel kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti channel letin'wana ni la ku khumba liya ya ku hi lava buti va fambini va ya va ya lovola nsati ivi n'wansati a ta la kaya ivi ku tshamiwa tin'hweti to karhi or malembe mo karhi ku nga kumeki xihlangi la mutini. Vakhalabya a va ta vitana buti le ndlwini va n'wi nyika sweswi va n'wi nyikaka a tinwela ivi va n'wi tlilina va n'wi endla swilo hinkwaswo na lowa ntombi na yena halaya va n'wi tlilina va n'wi endla swilo sweswi hinkwaswo ivi ti ya ti ya hlangana le loko ti fika ti hlangana le mi kuma ku hayi ku hava hlanga yi balekaka loko hlanga yi nga baleki a va ta endla yini ke a vo to rhanga hi buti va teka buti va n'wi yisa le va ku wena buti famba le i ya i ya ringeta vhaka le ku va hahani or ka malume. kasi vona va vulavule khale ivi va fika va kuma ntombi loko va kuma ntombi ivi ntombi liya yo sungula swi tsandza ya vumbirhi swi tsandza ya vunharhu swi tsandza ivi a vuya hala kaya va ta vheta va swi vona ku a ah, boti a ku lunghi nchumu ivi va ku yini va ta teka lowa makwavo lowu loko va teka lowa makwavo va kae famba le ndlwini leyi loko a ya le ndlwini leyi a fika ya endla swesweswo swi endlekaku ivi endzhaku ka tin'hweti to karhi swilo swi sungula ku endla swi endleka va swi vona ku a ah, Buti a nga veleki a nga na mbewu swi vula ku lowa makwavo hi yena a nga ta ya mahlweni a kurisa xivongo ivi ni tlhelela ka liya ya ku yini ke va nge lahlani ke nakona laha va nge lahlani a ni ku ta va ku ri xihundla ende vana lava ya loko va kha va velekiwa kwala mutini ku ta va ku ri vana va phandi ra muti walowo or vana va gandele va rero ku nge humeleli swihoxo kambe loko hi swi jika ivi mi kuma ku sesi wa tsutsuma a ya ya yiva le handle a kuma vana na munhu un'wanyana ivi vana lava va vuyela mutini ku sungula ku vabyiwa ku humelela swilo swo karhi va ta vheta va swi vona lavakulukumba ku hayi sesi i a ya phunghela leyi vana lava hayi va sungula ku vabya ivi loko swi famba fambiwa va ku hayi phela vana lava nga kwala mutini a hi vana va kona sesi wa swi tiva ku i vana ve le kwihi ivi mi kuma ku mikwembu ya muti yaloye yi sungula yi sungula ku vavisa vana valavo yi dlaya vana valavo va nga ta va va ri kona ku. kwala mutini se loko mhaka yi endlise leswi khale ka matiko a vo to famba loko ri keni hi leswi ke sesi hi yena swo ka swi nga lunghiku a vo to fika va vitana mithini or va vitana nhlengeletano va ku a timhaka ti tshame so na so lowu wa n'wana wa n'wina a swi endli se a hi kombela ku ku ta ndzisani ya yena a ta a ta endla a ta a ta tswalela sesi vana la mutini kumbe a ta a ta hlantswela buti a ta a ta hlantswela siva ra swimbalo kasi loko va ku ku hlantswela swimbalo siva ra swimbalo va vula ku a ta a ta tswala swihlangi laha mutini a kurisa xivongo xa kwala mutini se buti va va va ri na vavasati vangani va va va ri na vavasati vambirhi i teke va makwavo van'wanyana va ku yini hayi a ye a teka cousin wa mani wa lowa n'wansati ma ni twisisa a ta a ta tshama laha mutini ku kurisiwa ku kurisiwa xivongo. ma vona but loko mi kuma ku loyi wa n'wansati wa tswala buti a va tswala a va ta ya va endleni a va ta teka jaha ra kwala mutini ku va ku rona ri endla ku yini ri kurisaka xivongo loko jaha ri famba ri ya ri ya teka nsati a ri ta famba ri tshama kwala mutini na nsati walowo ri nga ta ri n'wi tekini buti va huma va va kuma xitsandzani xa vona le va tshama na vana va lavaya ku va ku ri xihundla buti va tiva ku i vana va vona. ma ni twisisa se a swi fani na sweswi swa masiku lama mi kuma ku sweswi swilo swi cincile a hi nge tikhamera ti cincile loko ntombi yi swi vona ku hayi lowa n'wanuna a swi endli a famba a tata tiko a famba a endleni a ya a ya vuya a ta onha mikwembu ya muti walowo a onhela mikwembu yaleyo timhamba ta muti walowo se ti sungula ku kwata loko a kuma swihlangi sesi swihlangi swi lova ivi lava va le hansi va ku Phela ha swi tiva ku vana lava kumekaka laha mutini luya a hi vana va kona sesi o famba a yiva kambe loko u ri ke ni swi tiveka emasungulweni hayi a hi problem sesi i ta endla sweswi a swi endlaka a xihundleni na makwavo wa loyi wa n'wanuna ma twisisa loko loyi wa n'wanuna a fambile a ye kwale ku xiambulweni kwele i ta sala na lowa makwavo a sala a swi endla mi kuma ku i ya le ka n'wini luya buti a ya endla a ya kurisa xivongo. a kurisa na xivongo kwalani mi kuma ku jaha leriya ri va ri ri na vavasati vangani ri va ri va na vavasati vambirhi lowun'wani wa buti lowun'wani wa rona vana lava ku va ku ri vana va mani vana va jaha leriya mara a xihundleni buti va nga swi tivi ma twisisa ivi hi tlhe hi kwini va ta lahla va nge lahlani no lahlana because ku ta va ku ri na xihundla xo karhi lexi tivekaka loko luya a lova va ta ku wo vhaka le ko va malume boti va lovini kumbe ku endliwe swilo swo karhi va banga banga manyala loko a ri kule le swi nga tiveki no tiveka ku boti va lovini u to hlamala hi loko a vuyini va fika va ku boti wa wena i lovini sirha ra yena hi leriwani va papalata swona leswi.